From outside this world.
Taħt saqajna hemm malt oħra, mhux dak li naraw fuq il-wiċċ. Bini, ġen, traffiku, storbju, karozzi. Imma Malta moħbija. Fis-skiet, fidla, fis-satra. Labirint ta' mini, kmamar u passaġġi li tħaffru mal-medda t'eluf ta' snin. Xi wħud mnsija. Xi oħrajn magħrufa. Mbagħad hemm oħrajn li forsi nstabu, imma ħallewhom sigrieta. Illum kulħadd jaf li taħt il-belt hemm belt oħra. Passaġġi wiesgħin u dojoq, kmamar enormi, ġwiebi, xelters u sistemi ta' dranaġġ antiki ħafna. Imma mhux taħt il-belt biss. Waħda mill-aktar strutturi misterjużi f'din id-dinja sotterranja hija l-ipoġew ta' Ħal Saflieni. Post sagru. Post antik. Post misterjuż. U hawnhekk tibda waħda mill-aktar leġġendi skuri fil-gżejjer Maltin. Storja li ilha tingħadd minn ġenerazzjoni għal oħra. Fil-bidu tas-seklu 20, bejn l-1900 u l-1911, meta l-ipoġew kien għadu qed jiġi skopert, klassi ta' studenti tal-primarja, flimkien maż-żewġ għalliema tagħhom, kienu marru l-ipoġew bħala parti minn ġita skolastika. Dak iż-żmien, l-ipoġew ma kienx kif nafuh illum. Ma kienx hemm mapep preċiżi, ma kienx hemm dawl modern u jingħad li xi partijiet minnu kienu għadhom mhux esplorati kompletament. Il-grupp mexa 'l ġewwa u niżel aktar 'l isfel. il-bogħod mill-wiċċ u l-bogħod mid-dawl. Sakemm, skont il-leġġenda, tilfu triqthom. Jingħad li għal xi jiem ma ġara xejn. Imbagħad bdew jinstemgħu l-għajat u t-twerżieq, il-ħna tat-tfal, imbeżżajn. U dak li jagħmel din l-istorja aktar disturbanti u dan. Jingħad li l-għajat ma nstemax minn post wieħed biss. Skont xi verżjonijiet tal-istorja, in-nies bdew jisimgħu l-ilħna minn postijiet differenti madwar Malta. Miż-Żejtun. Min-Naxxar. Mill-Ħamrun. Bħal donnu dawk il-mini sotterranji kienu jgħaqqdu l-gżira kollha, u l-ħsejjes kienu qed jivvjaġġaw taħt l-art. Lejl wara lejl, l-għajat kompla, baqa' jinstema' għal madwar ġimagħtejn, sakemm batta, u eventwalment għeb fix-xejn. Jingħad li l-istudenti qatt ma nstabu, l-ebda katavru, u li wara dal-inċident, ċerti partijiet tal-ipoġew ġew magħluqa u saħansitra ssiġillati. Il-fatt hu li l-ipoġew verament huwa post li jħawwad il-moħħ. Il-ħoss jivvjaġġa b'mod stramb Leħen wieħed jista' jinstema' minn postijiet differenti u d-dlam jista' jqarraq bis-sens ta' direzzjoni. Fil-bidu tas-seklu 20, is-sigurtà ma kinitx kif inhi llum. Għalhekk minkejja li m'hemm l-ebda prova li l-istorja seħħet kif jingħad, il-biża' li wellditha kienet reali. Forsi għalhekk baqgħet tgħix. Meta nisimgħu storja bħal din, li tintiret minn ġenerazzjoni għal oħra, il-mistoqsija toħroġ b'mod naturali, Minn fejn u kif oriġinat din l-istorja? Għax bejn storja vera u leġġenda, kultant, hemm linja fina ħafna. Fil-każ tal-istorja tat-tfal li ntilfu fl-ipoġew ta' Ħal Saflieni, hemm ħaġa waħda li tispikka mill-ewwel. Ma jeżisti l-ebda sors kontemporanju għall-avveniment innifsu. M'hemmx dokumenti mill-bidu tas-seklu 20 li jirrakontaw sparizzjoni ta' klassi ta' tfal. M'hemmx artikli tal-ġurnali ta' dak iż-żmien. M'hemmx rapporti tal-pulizija. M'hemmx rekords tal-iskejjel, m'hemmx rekords kolonjali. U xorta waħda, l-istorja għadha tippersisti. L-ewwel darba li narawha tidħol fid-dinja stampata b'mod ċar tidher illi kien fl-1940, fiż-żmien meta Malta kienet diġà għaddejja fi gwerra qalila. Fiż-żmien

u kumpressità taħt l-art illi dak iż-żmien ftit kienu jafu biha. F'paġna 272 hemm referenza diretta għal din il-ġrajja u hemm espliċitament miktub ukoll illi sal-bidu tas-seklu 20 wieħed seta' jaqsam minn tarf sa tarf ta' Malta permezz ta' dawn il-mini. Dan huwa miktub bħala fatt. Kevin Falzon jispekola illi l-ipoġew ta' Ħal Saflieni jista' jkun simili għal kumpless enormi li hemm f'Derinkuyu fit-Turkija, u saħansitra jitteorizza li jestendi saż-żona magħrufa bħala tal-Ħorr, fejn illum insibu ċ-Ċemiterju ta' l-Addolorata. Dan huwa post fejn minn żmien il-qedem kien assoċjat ma' riti funerarji u passaġġi taħt l-art. Iċ-ċimiterju li nsibu llum b'diżinn Gotiku ta' Emanuele Galizia, kien ħa post oqbra ta' żmien Puniku. Fis-snin ħamsin u sittin, l-istorja tieħu direzzjoni ġdida. Jidħlu fid-dinja tal-letteratura alternattiva u paranormali awturi bħal Riley Crabb, magħruf ukoll bħala Commander X, li jinkludi r-rakkont tat-tfal mitlufa fil-pubblikazzjoni Borderland Science. F'din il-verżjoni, l-istorja ssir aktar grafika, aktar speċifika. u aktar drammatika. Jissemmew ukoll minn awturi oħra, ħbula maqtugħa, passaġġi sigrieti u esploraturi li qatt ma rritornaw lura fil-wiċċ. Imma dawn l-awturi qatt ma jipprovdu xi sorsi primarji jew isemmu xi dokumenti oriġinali u qatt ma jagħtu prova storika. Dak li jagħmlu hu li jsaħħu l-leġġenda. Aktar riċenti, istituzzjonijiet bħal Heritage Malta jindirizzaw din l-istorja b'mod dirett. Fl-analiżi tagħhom jikkonfermaw li l-istorja tat-tfal mitlufa hija waħda magħrufa sew u nxterdet ħafna mal-milja tas-snin. U għalkemm spiss tiġi attribwita lil National Geographic, pubblikazzjoni mill-aktar serja u affidabbli, jikkonkludu li m'hemm l-ebda evidenza storika li tikkonferma li ġrat din it-traċedja. Skont l-arkeologi, din hija leġġenda urbana klassika, storja li titwieled minn biża' reali u minn post li dak iż-żmien kien perikoluż. U tibqa' tgħix proprju għax din l-istorja qatt ma ġiet ikkonfermata jew miċħuda kompletament. Din hija storja li turi kif meta post ikun magħluq, perikoluż u misterjuż, in-nies jimlew dak l-ispazju bl-istejjer. Forsi dan huwa l-ewwel cover up tal-istorja Maltija? Jew tibqa' biss leġġenda urbana? Fin-nofs tat-tletinijiet, Miss Loyce Jessop, impjegata mal-Ambaxxata Brittanika f'Malta, żaret ma' grupp żgħir ta' ħbieb li poġġew ta' Ħal Saflieni bħala parti minn eskursjoni privata. Ma kinitx arkeologa, ma kinitx avventuriera, kienet biss kurjuża. Matul iż-żjara tagħha, Jessup innutat fetħa żgħira qrib il-qiegħ tal-aħħar kamra fil-livell l-aktar baxx tal-ipoġew, u staqsiet mistoqsija sempliċi lill-gwida Joe, X'hemm hemm isfel? Il-gwida ħares lejha u wieġeb, Kieku jien ma nidħolx, mur hemm għar-riskju tiegħek, mhux sejra wisq 'il bogħod. Dakinhar Jesib kienet liebsa libsa b'ċinturin twil. Hija ddeċidiet li tmexxi l-grupp u talbet lir-raġel ta' warajha biex iżomm iċ-ċinturin tagħha. Kienu erbgħa b'kollox li ddeċidew li jidħlu b'xemgħa nofsha maħruqa. Daħlu f'dak il-passaġġ baxx u dejjaq, jitkaxkru, jiddieħku, fid-dlam ċappa u bi ftit dawl tax-xemgħa. Jesib ħarġet l-ewwel u sabet ruħha fuq xifer ta' blat bħal donnu rdum, fuq mogħdija dejqa żewġ piedi biss, fuq ix-xellug tagħha il-ħajt tal-blat. Fuq il-lemin waqa' fonda li Lois tiddiskrivi li kienet madwar ħmistax-il metru, ekwivalenti għal madwar ħames sulari. Faċċata kien jidher passaġġ ieħor li kellu mina fil-ħajt li tkompli għal x'imkien ieħor. Bil-ftit dawl tax-xemgħa li kellha pruvat tħares 'l isfel. Għajnejha kienu għadhom ma qagħdux għad-dlam, imma setgħet tara li kien hemm xi ċaqliq fil-fond tal-irdum. Għall-bidu ħasbet li seta' kien xi annimal. Jessep tirrakkonta li rat madwar 20 figura joħorġu minn fetħa fil-ħajt. Umanojdi ta' statura ġganteska, miksijin suf abjad li beda jirrifletti d-dawl tax-xemgħa, u skont il-kliem tagħha stess, it-tul tagħhom kien ta' bejn seba' u tmien metri għax rashom kienet tlaħħaq sa nofs l-irdum. Kienu mexjin f'linja waħda bil-mod, b'passi twal. Imbagħad waqfu kollha fl-istess ħin, u lkoll ħarsu lejn id-direzzjoni tagħha. Għollew idejhom kollha fl-istess ħin u bl-istess moviment ippuntaw lejha, bil-pala ta' idejhom tħares 'l isfel. F'dak il-ħin kurrent qawwi ta' arja mela l-kamra kbira li kienu qegħdin fiha. L-uniku xemgħa li kellha f'idha Jessie bintfiet. Id-dlam sar totali. Jessie btgħid li dak il-ħin xi ħaġa mxarrba u tiżloq messet magħha, hi bdiet tippanikkja. Il-ħbieb tagħha ġibduha lura mill-passaġġ u ħaduha 'l barra bil-forza. Din l-istorja qatt ma dehret f'dokumenti uffiċjali, qatt ma ġiet ikkonfermata minn arkeologi. Imma xorta waħda, għadha tgħix sal-lum. L-istituzzjonijiet uffiċjali jgħidu li ma teżisti l-ebda kamra bħal dik fl-ipoġew u li l-istruttura tiegħu ma tippermettix dak ix-xenarju. Illum l-ipoġew huwa protett, iċċirkondat b'regoli stretti u aċċess limitat. Imma l-mistoqsija tibqa' hemm. Jekk dawn huma biss stejjer, għalfejn tant nies minn żminijiet differenti jirrakkontawhom bl-istess mod. Huwa veru illi hemm passaġġi sigrieti illi ġew issiġillati? U jekk iva, għal liema raġuni? U jekk mhumiex biss stejjer, x'hemm verament taħt saqajna?